Matthew thirteen Dat same day, Jesus komot from di house go sidan for Galilee wota side. Many pipo gada round am, so e enta one boat and all di pipo sidan for ground near di wota. E con use parable teach dem many tins. See, e get one farmer wey go plant seed for im farm. As e dey plant, some seed fall for road and bird come chop am. Some fall for sand wey get big big stone. The one wey fall for sand quick grow because the sand no deep well. So when sun come out, e burn dem and because their root no deep well, dem come die. Some seed fall for shuku-shuku, dem grow komot, but di shuku-shuku shuk dem die. But some seed fall for beta ground, dem grow well kon bear oda seeds, some bear reach hundred, some sixty, and some thirty. Anybody wey get ear, make e hear. Den di disciples kom meet Jesus, ask am, Why yu dey tok to dis pipol wit parable? Jesus ansa dem, God don make una know all di secret tins about im kingdom, but dis pipo no know. Pesin wey get sometin, dem go gi am more and wetin e get go con plenty, but pesin wey no get anytin, even di small one wey e get, dem go take am from am. Na im make I dey tok wit parables sey, Dis pipo get eye, but dem no dey see, dem get ear, but dem no dey hear or understand. Na dis tin make wetin Prophet Isaiah tok happen. Una go listin well-well, but una no go undastand, una go luk well-well, but una no go si anytin. Dis pipol no go fit undastand, dem no won hear anytin, dem klose dia eyes make dem no for fit si and hear with dia ear. Dia mind don blok, so dem no go fit undastand, but if to sey dem fit turn kom meet mi, I for heal dem. But God go bless una eye, bikos dem dey si well, and una ear, bikos dem dey hear word. I tell una true word, many prophets and good good people don wait tire make dem for hear and see wetin una dey see, but dem no see or hear am. So make una understand wetin the farmer parable mean. When person hear God word and e no understand am, the devil go come thief the word wey dem plant for him heart, this na the seed wey fall for road. Di seed wey fall for sand wey get di big stone na pesin wey hear God word kon receive am with joy. But di seed no get root bikos di word wey e hear no strong for im heart, so wen trouble kom, e no go fit bear am. Di seed wey fall for shuku-shuku na pesin wey hear God word, but wahala, long trot and to quick get money for dis world kon shuk di word die for im heart, and e no kon bear fruit. But di seed wey fall for beta groun na pesin wey hear and undastand God word, e kon bear fruit wey reach hundred, sixty, and thirty. Jesus kon tell im disciples anoda parable, God kingdom be like wen pesin plant good seed for im land. But for night wen evribody dey sleep, di enemy kon go plant grass join dem. Wen di seeds grow kon dey bear fruit, di grass grow too. So di savants tell dia oga sey, No be good seed we plant for your farm? Na where di grass from come? Di oga ansa, Na enemy plant dem. So im savants sey, You want make we go root dem komot? But di oga tell dem, No, if una go root di grass komot, una fit make mistake root some for di good seeds too. Make di good seeds and di grass grow togeda until harvest, dat time I go tell di pipo wey dey harvest sey, Make una first root all di grass, tie and burn dem, den gada di good seeds put inside my store. Jesus kon tell dem anoda parable, God Kingdom be like mustard seed wey one man plant for im land. Na di seed small pass, but wen e grow, na di plant big pass oda plants for di farm, and different-different birds kon build dia house for im branches. Jesus still tell dem anoda parable, God Kingdom be like yeast wey one woman take bake bread. E mix am with plenty flour and di small yeast come make di bread rise well well. Jesus talk all dis things for parable to di people. Everything wey e tell dem na parable e use. E do am so dat wetin di prophet talk go happen. I go open my mouth talk parable, I go talk everything wey be secret since God create dis world. Den Jesus kon leave di pipol enta inside house. Im disciples kon tell am, Tell us wetin di grass for farm mean. Jesus ansa dem, Pesin wey plant good seed na God Pikin. Di farm na di world and di good seed na God pipol. Di grass na devil shidren, and di enemy wey plant dem na di devil. Di harvest na di last days and di harvest workers na di angels for heaven. Just as dem gather the grass burn dem for fire, na so e go be for the last day. God Pikin go send im angels make dem go remove everything inside im kingdom wey dey make people sin and break God law. Dem go throw dem inside fire wey no dey quench where dem go cry and grind their teeth. Then God people go shine like sun inside their Papa kingdom. Anybody wey get ear, make e hear. God kingdom be like gold wey dem bury for field, one person wey see am come hide am, with happiness e go go sell everything wey e get buy the land. Again, God kingdom be like trader wey dey look for better gold to buy. When e see one gold wey dear well well, e come go sell everything wey e get buy am. Again, God kingdom be like net for sea wey catch different different fish. Wen di net full, dem drag am komot from di water, kon sidown begin put di good fish inside different kontaina and trow-away all di bad one. Na so e go bi for di day wen di world go end. Angels go kom separate evil pipol from di good ones and dem go trow evil pipol inside hellfire where dem go kry and grind dia teeth. Den God pipol go shine like sun inside dia Papa Kingdom. Anybody wey get ear, make e hear. Jesus ask dem, Una understand all dis tins? Dem kon ansa, Yes! Den Jesus kon tell dem, Anybody wey dey teach di law and e be disciple for God Kingdom go be like pesin wey get house kon bring new and old tins komot from inside di house. Wen Jesus tok di parable finish, e kon komot from der. Den e reach im village kon begin teach di pipol for dia synagogue. Dem surprise well-well and sey, Where this man from get this kind sense and power wey e dey do miracle sef? No be the carpenter pikin be this? No be Mary be im mama? James, Joseph, Simon and Judas no be their brother e be? No be all im sisters dey stay here with us? So na from where e for get all this power? So dem come dey vex for am. But Jesus tell dem, Prophet dey get respect for everywhere except for im own village and among im family. So Jesus no do many miracles there because dem no believe am. Dis na Greywood Whispers, voice wey no loud but get sense.